Kif aħna? Veru li l-ħolm għandu xi tifsira u jista' jbassar il-futur? Kulħadd joħlom. Mela, ħa nibdew billi nisimgħu storja qasira. Persuna qrib ħafna tiegħi kellu dar imdaqqsa, li fiha kien joqgħod hu, martu u żewġ uliedu ġuvni u tfajla. It-tnejn kellhom il-kamra għalihom. Dan ir-raġel Ejja ntuh isem ejja nsejħulu Guido. Kellu appartament żgħir taħt id-dar li kien jikrih lil xi studenti barranin. Darba, bil-lejl, Guido kellu ħolma u ħolom li kienu qegħdin jixterdu nirien fil-kamra tat-tifel. Din il-ħolma tant kienet qawwija u impressjonanti li qajmitu u daħħlitlu d-dubji. Mar malajr lejn il-kamra tat-tifel biex jiċċekkja kienx hemm xi ħruq imma sabt it-tifel fl-isbaħ raqda bla problemi ta' xejn. Iċċekkja l-kamra tat-tifla u ma sab xejn anqas. Allura mar lura fil-friex u raqad b'moħħu mistrieħ. Imma meta qam filgħodu, sar jaf li fl-appartament t'isfel l-istudenti kellhom nar żgħir, xejn serju, kienu ħallew il-kutra qrib xi heater tal-petrolju u bdiet taqbad. Malajr tfewha. Imma Guido beda jaħseb fuq dik il-ħolma. Tgħid kellu xi taħbira li qed ikun hemm xi ħruq fid-dar tiegħu jew kienet kombinazzjoni. Tgħid dik il-ħolma kienet waslitlu xi messaġġ telepatiku? Qatt ma nistgħu nkunu nafu biċ-ċert x'ġara, imma jien naħseb li r-riħa ta' ħruq wasal f'imnieħer Guido u x-sens tax-xamm waqt li kien rieqed sawru ħolma madwarhom. Wara kollox, kien hemm il-pitrolju u l-kutra jaqbdu dawn iħallu riħa mhux ħażin. Ovvjament, l-ewwel ma ġah f'moħħu kien dak li huwa qrib tiegħu u l-ħolma sawret ġrajja ta' twissija madwar it-tifel tiegħu. Waqt l-irqad, il-moħħ ma jorqodx u lanqas is-sensi, avolja jkun hemm rilassament qawwi, Il-moħħ, anki meta ma nkunux konxji, kapaċi jinseġ ġrajjiet elaborati li kultant jiskantawk bir-realiżmu tagħhom. Skont studju intensiv li sar u li kien preżentat lill-Akkademja Amerikana tal-Otoralinġoloġija, tal-ENT jiġifieri, dak li xxomm waqt ikun rieqed jista' jinfluwenza l-ħolm. Riċerkaturi Ġermaniżi użaw irwejjaħ qawwijin bħal ta' Bajt Jinten, kontra r-riħa ta' fjuri jfuħu biex jistimulaw lill-pazjenti waqt l-irqad. Meta qajmu lis-suġġetti sabu li l-irwejjaħ jintnu ħolqu ħolm negattiv ħafna u dawk li xammew riħa tfuħ kellhom ħolm sabiħ. Jista' jkun li ma niftakrux dak li noħolmu imma l-esperti jgħidu li kull lejl noħolmu bejn tliet u sitt darbiet. Jaħsbu li kull ħolma ddum bejn ħames sa għoxrin minuta. Dan jiċċekkjawh ħabba r-rapid eye movements. Sakemm inqumu ninsew ħamsa u disgħin fil-mija minnhom. Il-ħolm mhux biss hu bżonjuż imma neċessarju. Il-ħolm jista' jgħinna nitgħallmu u nsaħħu l-memorji fit-tul u skont l-esperti jimmoderahulna l-burdati tagħna. Aktarx ukoll li xi drabi nsolvu problemi li nkunu qed ngħarblu qabel norqdu waqt li nkunu qed noħolmu. Għaliex noħolmu tibqa' waħda mill-akbar misterji tal-imġiba tal-bniedem. Diffiċli biex nistudjawha bir-reqqa x' m'hemm l-ebda mod kif nirrekordjawh il-ħolm. L-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu hu li niktbu mal-ewwel il-ħolma malli nqumu eżatt kif inqumu ma mill-bqija wara ftit tintesa. U dan japplika biss għall-aħħar ħolma, l-oħrajn ninsewhom għal kollox. Min-naħa l-oħra, il-ħolm jista' jservi biex jiffiltra u jiżbarazza l-memorji u jagħżel dak li hemm bżonn niftakru u dak li mhux daqshekk importanti li nseħħ. Għalhekk jgħaddu ħafna ħsibijiet li jsawru stejjer differenti. Ma jfissirx li l-ħolm mhux marbut mal-problemi li kultant ikollna. Student, pereżempju, li sejjer għall-eżami jkollu ftit ta' attenzjoni mhux ħażin, għalhekk Fl-Iliri ta' qabel jista' jkun li joħlom dak l-eżami. L-istess nistgħu ngħidu għal sitwazzjonijiet stressanti oħra. Dawn jistgħu jistimulaw ħolm marbut magħhom, jew li forsi jistgħu jkunu wkoll xi ftit simboliċi. Imma ma jfissirx li dawn se jbassru x'se jiġri jew li l-ħolm jista' jkollu xi tifsira importanti. Minkejja dan, aħna l-bnedmin mingħalina ċ-ċentru ta' kollox. Konna naħsbu li anke x-xemx iddur madwarna. Għalhekk konna naħsbu li l-ħolm għandu xi tifsira li sservi lilna. Infatti, f'kull mitoloġija nsibu ġrajjiet tal-ħolm li kellhom xi importanza sinifikanti. Kulħadd jaf bl-istorja ta' Ġużeppi mibjugħ minn ħutu fil-Ġenesi, kif dan kien joħlom u jinterpreta l-ħolm u kif fl-aħħar nett fisser il-ħolm tal-Farawni li kienu se jaslu seba' snin ta' ġid u seba' snin ta' għaks. Fil-ktieb ta' Danjel, il-profeta wkoll innifsu fisser il-ħolm tal-re ta' Nebukadeneżar. Il-mara ta' Ġulju Ċesari, skont id-dramm poetiku ta' Shakespeare, ikollha ħolma li ssir realtà. Imma r-raġel tagħha jagħżel li jinjoraha u jispiċċa jinqatel b'diversi daqqiet ta' stalletti waqt li kien qed jindirizza s-Senat. Aktar qrib tagħna, il-psikoanalista kbir Sigmund Freud kien jaħseb li l-ħolm kellu ħafna simboliżmu marbut mal-mod kif nimbuttaw lura x-xewqat u l-biżgħat tagħna, speċjalment dawk ta' waqt it-tfulija. Il-biċċa l-kbira tal-ħolm, skont Freud, kienu marbutin mas-sess u l-mewt. Biex joħroġ it-tifsira tal-ħolma, Freud kien juża s-sistema ta' assoċjazzoni, jitlob lill-pazjent isemmi xi ħaġa mingħajr biża' kull ma jiġih f'moħħu. Kull ma jiġih f'moħħu marbut mal-ħolma. Kull kelma u frażi jipprova jinterpreta. Kollega ieħor ta' Freud kien Carl Jung li ta importanza kbira lill-ħolm fil-psikoanaliżi tiegħu. Għalih, il-ħolma tirrappreżenta ritratt tagħna nfusna b'mod simboliku. ta' dak li qed jiġri fis-subkonxju. Il-ħolma hija l-lingwa tas-subkonxju, skont Jung. Alfred Adler, psikoanalista ieħor, għalih il-ħolm kien ta' importanza. Minkejja li Freud, Jung u Adler kienu bravi ħafna, ħassieba profondi u ħarġu b'ħafna teoriji interessanti, illum sfortunatament ħafna minnhom m'għadx għandhom valur xjentifiku u psikoloġiku. Madankollu, Freud witta t-triq għall-istudju tas-subkonxju, Dik il-parti tal-moħħ li tħaddem l-affarijiet waħidha li ma titfaċċax fil-wiċċ tal-ħsibiet tagħna. Għadek issib ħafna kotba li jippruvaw jinterpretaw il-ħolm u jgħidulek li fjura tfisser hekk u tuffieħa tfisser mod ieħor u jekk tkun qed ittir tfisser mod ieħor. Dawn kollha huma ħmerijiet ħadd ma jista' jagħti tifsira tal-biċċa l-kbira tal-ħolma. La nafu issa u aktarx qatt mhu se nkunu nafu għax il-ħolm mhux bilfors li jfisser l li jagħmel sens. Barra minn hekk, aħna ma niftakrux il-ħolm kollu, allura diffiċli biex ninterpretawh il-ħolm. Jekk ikollkom xi mistoqsijiet jew kummenti, tistgħu tikkuntattjawni fuq l-email xettiku@gmail.com. Nispera li sibtu dawn l-ideat interessanti u li jgħinukom tħarsu lejn ħajja b'lenti aktar xettika b'lenti aktar kritika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, ciao ciao.